mar LTN kamoro amora mintiere machiegni e chenro mar kuku mar wach mabiro ni tok weche manyien. Odiochieng' ma kawuono antiere koda nyadendi Michelle Awuor ma bende wuok e kambi mong'ere kaka Crop Nutrition Laboratory Services ka bende odiochieng' ma kawuono biro twake kotenre koda ber mar pimo lowo. Kapo ni in japur inoko kanyo, en ber mane manyalo yudo ka ipimo lowo? Michelle biro leronwa matut kotende koda okenge ma kamago. Nyadendi Michelle machiegni inyo studio dichi ma kawuono. Erokamano. Kwachaka yanga joluo pakre ginyalo mana nyisowa ni inyakul. Anya ugenya.
Mhm. Erokamano Michelle. Koro odiochieng' ma kawuono wadwa toke kotende koda ber mar pimo lowo. Okwongo mondi inyalo na leronwa ni kambi mar Crop Nutrition Laboratory Services utimo ang'o? Crop Nutrition Laboratory Services en kambi ma osebedo e Kenya kae eh, higa mathoth mm -hmm. to kendo Jali Maslai ma jopurwa mm -hmm. Crop Nutrition en kambi ma ong'ere kabisa kaka kambi ma pimo lowo mm -hmm. Uh, mondo watim uh, wa, ka wakomo to wakomo e wei ma, ma dwarore mm -hmm. kendo ma, ma, maber kabisa mm -hmm. ma andamana gi technology manyien mantiere sani e agriculture. Makoro nyisore ni Cropnuts gimutimo en pimo lowo kaluwore koda teknolojia manyasani. Yes. Koro en ber mane kaka opimo lowo, ber mane ma japur nyalo yudo kopimo lobe? Kipimo lobi, ing'eyo gima ntiere lowo kata kabla inyiew fertilizer. Mm -hmm. Koro kipimo lobi bong'eyo ni lobani ntiere kaka dwaro fertilizer to ntiere fertilizer midwaro no idware e kiwango marom nade. Mm -hmm. Koro kipimo lobi iboyudo ni ati ni lobi seche moko ok dwar fertilizer mm -hmm. koro ibo yudo ni i cut cost mar nyiewo fertilizer cha mm -hmm. koro iyudo ni isevo pesa gi moko ma made odhi e fertilizer itimo godo nini shughuli moro manyisore nitie lobe moko mok dwa kamna mbolea nitiere lobe moko mok dwa mbolea tiyudo ni jopurwa kendo ma, ma, ma, ma jopurwa nyiewo fertilizer kakete e lo to ok ok- ok- ok dwarre seche moko ma koro nitie ber mar pu- mar kata mana pimo lo ber mapiro mapimo lo koro kaka ma nyiewo fertilizer no bo cut cost ma fertilizer koro pesa ma dinyiewo go fertilizer no inya timo godo nd- tich moko nono koro okenge mage ma bende ujiwo godo jolo kata mana jogo eko ma bende pitho mar mondo mi otem lobgi Udhi irgi koso gin ma gima nyu? Wan gi joma iluongo ni field agents. Mm -hmm. uh, kaka korwa kono wan gi field agents Kisumu, mm -hmm. Siaya gi Homa Bay. Mm -hmm. Koro inya tiyo gi field agents wagi kata inya kawo lo, wanya ng'isi kaka inya kawo lo tiyome e laboratory. Mm -hmm. yeah. Koro it's like sample, ng'ato kawo lo mm -hmm. to te okelonu tupimo. Yeah. Uchajogi pesa ni? chajo lo en 2500 mm -hmm. to kinya compare cost ma ibo, ibo pimo godo lo gi benefits mibo yudo ka ipimo godo lo mm -hmm. yes. nikech okenge matemo ng'iyo kapo ni ukawo lo samoro an gi lo pamoro kata mana wach ni kisumu takawo kata mana sample matis tabiro apimo kodo en ber mane bende um, uchiwo ne kata mana jopur advices mm -hmm. mar lobgi kata mana contents moyudre lobgi

pile cha koro en uh, a clear guide en uh, a clear guide to, to farming igolo gezwak moro ma wang'iyo godo ni ma mane jo uh, kerewa grandfathers wotiyo godo chon koro watemo golo gezwak nikech iyudo ni uh, a farmer

gi mimea midhi idhi komo cha. Mm -hmm. Kambi mar Cropnax ere kaka uchopo ne dwach jopur? How do you reach your farmers? Kama na farmers mantiere kor wenge ma pacho kae. Uyudoru nade? Wan gi field agents inya gochonwa e namba wa mar office alafu wasainia field agent mm -hmm. koro a field agent ni emi bo wasiliana godo alafu bong'eyo ubo, ubo reach into an agreement mm -hmm. kaka lobo chope lab mm -hmm.
Cropnuts be untiere e mbui?
Kata samoro nyalo yudu, samoro nitie kata mana japur man Siaya ma pok oa winjo cropnuts, samoro duchi ma kawuono ema owinje ni nitie kambi mar cropnuts. Be untiere kata mana e mbui mar mondo mi oyudu e yo mapiyo? Mbui kapo ni un e any social media platform. Wan e social media platform iluongowa ni cropnuts underscore ag, wan e Twitter, wan e YouTube. Mm -hmm. Yes. Meaning wan e social media te. Wan e social media te. Mm -hmm. mm. Kapo ni kata mana japur nitiere kata mana sia to kawo kata mana samples go to tero ne agents mag kambi nitie kono kata mana agents go timo soil testing gi sia kono koso nyaka gibi Nairobi. Mm, soil testing wanyaka tim e lab. Lab unikani. Lab nitiere Nairobi. Mm -hmm. Wan gi analyst ma nitiere lab mm -hmm. ma soil testing kawo me lab. Before oome lab It's a lab process. Koro nyaka tim e, each and every process a lab. Ok watim gi oko kucho. Mm -hmm. Koro iomogi e lab, alafu kosetim e lab within seven working days waoro ne jopur results back to wa, before waor gi nikech results wadhi oro through email. Koro before waor results gi wabo oro negi SMS notification ma notify gi ni wasetieko analysis to results obedo sent through the email to koro genya chudo chudo chudo ichulo gi mpesa wan gi pay bill number uchulo jopur chulo mondi oka utimo testing eh, jopur chulo mondi eka watimo text testing bondo kik wadile gi results kose kose kose, kose yudo matokeo kik wadile gi mm -hmm. wamigi uh, immediately kantiere uh, recommendations ma wamiyogi mm -hmm. gichak timo chon mm -hmm. before gikomo To ere kaka ng'ato nyalo ng'e ni agents mantie kata mana Siaya, Kisumu wuok e kambi mar Cropnuts? Wan gi tag. Agents wa ong'ere. Gibo ji introduce kaka daktari wa Udogo agents kata Cropnuts agents. To mano bo yudo ka seche moko ah, japur ogochonwa ni odwaro ni soil tested ah, Soil lobe tested. mondo obed tested. Koro wabo assign ne an agent. Koro kata kos- ah, before or, or reach out to the agent wabomiyo agent number japur koro mm-hmm. agent ema bo approach japur mokwongo mm -hmm. ma koro crop nuts gimutimo kende en mana pimo lo wapimo lo kende pimo lo kende mupimo yeah. mape kata mana things like advices mago timo kaka part time mago timo kama koro kaka after service after Yeno service kisepimo lo mm-hmm. nitiere koro after service nitiere gik moko kendo ma nyadwarre mm -hmm. koro kanyo be waofa advisory services Nyaka advice buchiwo mbolea mane bed ni japur tiyo go moko Eh. nyal tiyo godo. yes koro gigi te gi- gi- gimoro amora ma japur onego ti godo bo- botegemea gi kaka lobe noyudre koro kaka lobeno noyudre ka wabo wabo provide advice ni onego ti gi kata ka gi mbolea no to tiyo gi mbolea go e rate machal nade Mhm. nikech iyudo ni seche moko watiyo gi mbolea e rate ma mathoth manya manya umiza lo kata manya umiza cham mm -hmm. lakini from the kwasepimo lo to wang'isi ni iti godo e kiwango marom nade mm -hmm. eh. in kaka michelle en ang'o mitimo e crop nuts an uh, nasomo agriculture koro an an agronomist mm -hmm. with agric uh, in uh, crop nuts makoro in be ipimo lo ba- i- in be ik- ipimo lo kose in be an koro kapim lo wan koro wagi wan joma offer advice seche ma koro lo osepim bwang'e ni lo chal nade koro wan wa take it from there wa offer advice to the farmers kaka onego gitim mondo gi- giyud uh, yuto ma- maber nikech gimomiyo nawacho kamano atemo kata mana ng'eyo ni samoro kata japur moro nitie kata mana ahero acho mana ni kuoyo kuoyo nitie rang'iny mage Types mag soil. Types mag soil ng'eny. Mm-hmm. Nyalo mana nyiso matin. Nitie types mag soil ng'eny. Inyalo yudo uh, clay soil, inyalo yudo sandy soil, inyalo yudo loam soil. Soils opogre te. Mm -hmm. To kaka gi kaka inyalo yuto gi uh, soil min godo be opogre. Mm -hmm.
Eh. In kaka jalony mag weche mag lobe. Wawacho ni sandy soil, kuoyo. Kuoyo binyalo pidhe any crop. Inyalo pidho any crop mana koseng'eyo ni kuoyono en gi content marom nade. To alafu kuoyo be pod inya ip- inya pimo e- inya pidhe to after kosemiyi recommendations. Wanya ng'isi ni tim ma gi ma gi ma kata kik itim ma gi ma gi ma mondo eki e- eki i- i- ibed gi nini i- i- ipur maber. Mm. Ma koro in kaluwore kaka in Michelle, lo mane maber ma ng'ato nyalo pithe?

Ing'e ni crops nitiere gi different demands gi different gik ma gi- gi- gidwaro opogre alafu gika i- i- ikuza gi be opogre koro iyudo ni kaka ahero gitimo mchele nikech it's a black cotton soil to onyalo hold pi mang'eny emomiyo iyudo ni kanyo ema ikuza mchele to ok inya wacho ni ati ni i- kanyo kende ema inya kuza mchele inya kuza mchele kumoro amora so long as iset the environment

Kamoro amora mintiere machiegni okang' mar ariyo kaponi ok iriwori kodwa ma endi en chenro mar kuku mar wach ka bende odiochieng' ma kawuono antiere koda nyadendi Michelle Awuor ma bende wuok e kambi mar Crop Nutrition Laboratory Services ma bende onyisowa ber mar pimo lo ahinya ahinya ne jopur kapok ikomo. Onego bed ni ing'eyo ni lo mane manego bed ni itiyo godo manero kapok ikomo kaachiel koda lobno ero okenge ma bende entiere godo. Machiegni ahinya e studio ochieng' ma kawuono, Michelle, machiegni okang' mar ariyo. Koro mana ka wadhi nyime koda chenro ma kamaendi, po nono ni an kaka Sharon, aonge koda puodho nikech antiere bore Nairobi kaendi. Tadwa pitho, nikech tinde aneno ka mana ka ji pitho e gunde. Lo mane minyalo mana nyisa ni mondo ati godo? Rang'iny mar numani. Sharon, inya kawo lo moro amora mm. tiyomo e lab. Lo moro amora inya tiyo godo mm. so long as ineno ni at ing'eyo ing'eyo composition mar lobno ting'eyo ni after kin gi lobno wanya nyisi koro inputs kata fertilizers ka minya tiyo godo mm. koro anya nyisi ni inya tiyo gi lo moro amora lakini ibotegemea kaka imbe iwuon kaka injapur itreat lono Kaka i manage lo ma ikawo midwa puro godo no. Ma pith inyalo timo na gi lo moro amora. Inyalo timo gi lo moro amora lakini ing'e ni ok en all about lo. Farming kata pur nitiere gik moko me be inya onego ing'e kaka inya ng'iyo irrigation, mm. inya ng'iyo pest management. Koro ok en aena all about lo lakini koro farming inyalo inyalo ng'iyo gi gik moko be mang'eny. Mm. Eh. Gimomiyo napenjo kamano nikech iyudo ni e gwenge moko e pacho kaendi pith dhi nyime makare to gwenge moko bende ochuach kaka Turkana mm. pok awinjoga pith moro amora kata mana cham mawuok kono mm. ma nyalo konyorego. Wang'e ni Rift Valley gigolo bando. Kisumu wang'e ni ahero gigolo mchele. Nang'o miyo ni places kata mana kuonde kaka Turkana lobgi ok gol any product kata mana chiemo moro amora. Koro nitiere lobe moko be uh, kaka en en ana uh, hali mar lo iyudo ni lo, lo, lo moko nitiere gi chumvi mang'eny mm. ma ok inya pitho godo ma kipitho go the moment miketa keta uh, kodhi ni i to wang' mm. koro lobe tegemea gi nature nitiere lobe moko kamano e kaka gintiere iyudo ni gin gi chumbi mang'eny mm-hmm. iyudo ni seche moko ok ginya sustain kata iyudo ni onge en aena sandi Makoro kata kitiyo gi fertilizers, iyudo ni itiyo gi fertilizers mang'eny to lich dhi adhiya oko te. Koro lo inyudo mana kaka wache no iyudo ni seche moko en gi chumbi mang'eny ma ok onya ok onya sustain a crop. Koro wacho ni ng'ato kata mana adwa pidho bando, lo maber en lo man gi ang'o? Lo maber ok inyal wacho kata ni en gi lo mantiere gang'owa, lakini ing'iyo Ing'iyo kaka kata dalawa Ugenya kucho kwarwa timo uh, o- okomo oduma lakini en a red soil tiyudo ni red soil en gi characteristic ma bedo acidic koro iyudo ni bondi counter acidic mar a a red soil inyalo tiyogo gi gima iluongo ni lime mondo oom acid, a- acidic uh, mar soil ni to an optimum level koro ene it's all about management of the soil mondi onego i understand soil kaka ntiere mondi before kata ikom manyiso ni japur nyaka ng'e ni lowo mane mopithe eh nyaka ong'e ni lowo mane mopithe koro the moment ming'e ni lowo mane mipithe ibo ng'eyo kaka i manage lopino mm. eh. ne jogo eko ma bende utemo negi kata mana lobe maggi bende giduogo kaka mana iru mar nyiso ni po nono ni logo kata mana kata testing nono konyogi makoro crops gitimo maber Waseyudo success stories mang'eny, inya yudo gi e social media pages wa, ma farmers duogo gonwa erokamano ni nwakonyogi, nikech advice ma nwamiyogi ne gineno kotiyo. Nikech advice gi nwamiyogi ka wase understand kaka lopgi ne, ne chal mondi. Koro success stories ginya yudo e social media. Yes. Gima ng'eny e kor gwenge ma pacho kaendi, jopur ahinya ahinya, giritoga ndalo mag koth. kaka ndalo mag koth matin gi ndalo mag koth moro moko maboyo boyo gi. Koro akia ni in kaka agronomist ma bende wuok e, e kambi mar crop nuts. Mm. Gin ga adverts mage mumiyo ga jopur nikech ang'e ni nitie puothe moko mok pur ga ming'a kapod girito koth. Mm. Samoro e ndalo oro gineno ni chieng' ng'eny. Akia ni gin okenge mage ma bende umiyo godo jopur mar neno ni puothe odong' kar kare. crop, uh, crop nuts wa, wa advice wa jopur ni ka inya timo inya pimo lobi kata after 3 years okochuno ni pim lobi after every harvest after 3 years kiseneno composition ma lobi cha alafu wa calculate ni recommendations go alafu wangi wangi sika ki manage soil inya tiyo gi lobi no kaka ntiere bondi pur godo for at least 3 years then ingeni gimikete lo en gima uh, crop dhi golo. Mhm. Koro iyudo ni kata kiketo fertilizer sani seche ma ikeyo cha crop owuok gi fertilizer moro. Koro iyudo ni lopi kendo composition ne o change mm -hmm. lakini inya tiyo go kamano nyaka kendo after 2 to 3 years iyomo kendo lopi alafu ing'iyo ing'iyo ni kendo koro composition ne ni chal nade alafu kendo wa walk, wa walk with you through your journey no mm -hmm. wang'isi kendo kaka kaka itim Koro ok en gima inya timo ni itimo after every harvest, inya time after two to three years. Mm -hmm. yeah. Nikech isewacho ber ni jopur puodho kendo gibiro e social media pages mag mag paku. Mm -hmm. Koro nyaka bed rach moro, challenges ra na ng'ikruok ma bende uyudo kaka crop nuts. Challenges ng'eni seche moko inya ng'iso japur ni otim kama to en ong'iyo gi traditional ways ge motimo godo ka. Koro kodwa okodwa implement gi ming'ise. Koro ng'eni iyudo challenge, iyudo conflict. Inyiso ni otim kama to ong'iyo gi timo kamae. Koro iyudo tek mondo iti gi olemani. To iyudo ka japur ma, ma, ma oyie ni owuoth kode e nini mar puroni to oyudo ayuda yuto maber. Ne jogo eko ma onge social media kata mana jogo eko ma bende pok oa winjo kata mana crop nuts. Bende jo crop nuts kata mana jotije mag be uchopo kata mana e dendni mag limo puothe. E, walimo puothe ma kata koro watemo gi ka wanya, wanya yudo gi through uh, Lolwe TV ni lakini walimo puothe as much as we can mm -hmm. uh.
Sani eri kata mna ne jalni ero manini sani to de gomb kata mna chiwo tich mitimo kaka agronomist mm -hmm. iyalo mna nyisowa ni en ang'o manego bed ni otim mar mondo mi obed agronomist Inya chako gi dhi skul isom agriculture. Kise somo agriculture ti ibo understand crop gi diseases ge gi soil te koro ing'e ni kise understand gigi te to koro inya ng'eyo kaka inyalo uh, advice um, uh, japur mano to osomo agriculture kowuok kanye kowuok e secondary onya time ochak ochake achaka gi secondary alafu obire e, diploma university level mm -hmm. e, alafu ing'eni ok en somo kende experience be kise wuok somo koro be kitiyo gi jopurgi koro ing'eni gain much experience ki, ki dhi along the way mm -hmm. e. ma in dwaro mari na kata mna passion ni nantiere weche mag pur weche e, mara uh, ne an ana gi passion ma weche meg pur nikech nitie kaka samoro kata mana ka nyathi dongo wacho ni ada bedo kata mana eh, ada bedo pilot mm. ada bedo kata mana japuonj To ka ji dongo to samoro gik moko dhiga mok gichano. Ka nidongo nidabed ang'o? Ka nadongo nadabedo daktari. Mm. Mm. Lakini along the way weche nogwenyre alafu ayudo interest gi gi uh, weche meg pur. Mm. Eh, Michelle Kwacheko, wachni mogik ne jaler mar welo chien maneni. An anyalo mana aja jopur ni wa, wa soil test, wapim lobwa. Nikech kwa pimo lob, to wabo save on uh, cost me, ma, wa- wabo save on pesa manyo fertilizer. Mhm. Tiyudo ni be kipimo lobi to lobi bedo healthy. Kata uh, mimea mi ipa, i, i- mi, i, ikomo ka, Mhm. iyudo ni gin healthy ok ma ok gi ok ok uh, ok bi ma uh, uh, gi ibo yudo ni gin healthy to tuoche ma mek uh, tuoche ma mako kata mana crops ma mako eh, mako eh, ma mako crops gi yudo na tini bo bo bo reduce bo reduce mm. ago ero kamano ahinya kuom puonj makare ma bende michiwo ne joneno mar LTN ahinya ahinya ne jopur kotenre koda weche kata mana okenge mag pimo lowo Erokamano. Neneno mar LTN gi manero bende makela e giko mar chenro nieri. Ageno ni iyudo puonj kowuok kuom Michelle Awuor ma bende wuok e kambi mar Crop Nuts manero kotenre koda okenge kaachiel koda ber mag pimo lowo. Kokamano nyakwarom kendo e chenro mamoro ibed koda thuolo makare. Oritiuru masani.